Gosi nu ka kre mori gosi Gosi No no wena nu ben goma gosi Go verdade pa fla gosi Nga ten fla nhos kusé Gosi Ami N ka da konta kusé ki sta ta kontisi na mundu Xii Gosi Xii Nen nen funa na ta rabienta pa tudu ongula djera Ami un kusa ki N ta graba di kauverdianu Kauverdianu ta pega tudu rasa ma xinês e ka ta pia pe da kobu intu kauverdi pe fika don di loja. Si ne kobri dja trankadu na ratxa, kadiera goi gosi goi e kotxe po finkadu. Nan ta manda rekadu pa tudu omi ki sta na Kau Verdi ki te guarda pa pega si ne pada kobu pa e fika donu di loja tanbe. Por Kau Verdianu dja pega tudu rasa pa tudu kangura djel. Ala si ne dintu Kau Verdi la nsin e ka ta pega peda kobu. Si ne dja pega dja santa funa na nha kobi santa funa na ki n pui. Si nhos kobi nho bai na nha patxi nho bai goi dja funa na ki si ne dja rabenta. Mozinhu, ami, ami n ta oia, n ta oia vídios di tudu rasa ta moridu, ta txoradu, ta badu simitéri. Má xinês, n ka sabe si es ta kume kunpanheru ô, ô es ka ta móre, n ka sabe. Má xinês ta fla, es ka ta móre. Xinês ka ta móre, nen na filmi es ka ta móre, nau. Mande, xinês gobi dja trankadu na ráti, txeu kadera, gó, gó, gó, e kotxi pó. Kel-li é verdadi. Mozinhu, kel-li é verdadi. Xinês dja toma konta Kabu Verdi ki nu ka sabe kuzê ki nu ta faze gos, gosi ku xinês ka odja pa nha funaná dja tranka fadu dentu di fadu dentu fadu ma funaná ke kanta la sima ki xinês ta obi obu ta fika más kunpridu pamodi xinês xinês obu gó el ka ten si ten kusa ki xinês é pobri gó kabésa es ten odju dentu kabésa mas a es gó petu es é sima xuxu.

Muntra pa diko dji po pu ba giné pu guarda pa fama ben E kuidadu pamodi kusa di xuxu e tin pé di subida Nhos faxi nes korda Nho fasi korda nho pega xinela kau verdi tanbe Aleu munti xinela kau mi no ka ta fla nunka kau verdi ma ta xinês kogu Viru di xina dja ben. Ago China go Gosi ami ami ami ki ka ntende China fla ma nu ka ta mori gosi ago China abo tudo rasa ta mori China ka ta mori Gosi ken ki sali ki kustuma oia China ta enteradu nel na firmi nkoia ti oxi abo Chinês go kre manda na no no kovernianu nga ta fla tudo omi ki tene guarda rapaz di kochipo ya nsabi dos rapaz di kochipo ki fama do la ban ya nka da konta mi verdadi nta fla ki pu guarda livro ki da Pa fa guarda pa pega chinela kau verde Nho faze guarda si chinês toma konta di funaná Awe nho dja nho pai rapaz Osi keli goi dimas Ma funaná sabi propi E misti chinês Mosi si fla nho ma e chinês ki mandan kel kusa nho sa fla e mintira. Xinês ka anda fla ma es ka ta móre gósi. Ki ténpu ki nho djobe nho da kónta xinês móre? Xinês ta móre, móre. Ki ta móre é nos prétu tolobasku ki ta móre. Má mórti tanbê é mórti é tola. Mórti ka ten nada ki ben fika nos tras. Pa mata xinês pa ka mata pa ka mata xinês djo djo mozinhu djadi ki salakauvedian konxe xinês ma nunka N ka obi fla xinês móre. Sera ki mórti é sô pa kauvedianu ku prétu ku kusa? Anôs tanbê nu ta mata kunpanheru. Nunka, nunka N ka obi fladu xinês móre y xinês interadu. Má Cabo Verdean tudu el ta interadu. Oxi, oxi interadu más un algen. Onti interadu. Tudu el ta interadu. Xinês dja sta na Cabo Verde na da, na da, na 1900 di ke bes. Má es móre, es ka ta móre. Gósi, gósi dja es bria trankadu na kadiera. Gósi, ki es ta ta da ku txi poku. Gosi di mas un sombra. Rapaz di ko jipó. Nho, nho, nho pa renova guarda pa olho. China si subi rapaz ku cabeça de funaná. Final ta levanta di cova pa tudo como anguladeira. China nem funaná. Que ele entende. Mas é culpado é nosso presidente que tá por China. Tá por China riba lá, tá por baixo lá. Xina ta ben konta tudu kusa ki ki ki mosinhu é, é duedu ó, é duedu. É duedu. Xina na funaná, má mosinhu, mosinhu. Parti mais interessante é ma funaná está bem tocado ó. Rapaz de Cochipó ka ta dume noti li. Rapaz de Cochipó tá Ta xapia. Bo ta inxinel na funaná. Kel li é verdadi pa fla. Ami kel funaná li N ten ki ta buka algun zekinha pa N da kobu, pa N da kobu na kel funaná li. Pamodi kel funaná li ta pô-mi ta pode. Kel funaná li parse N ta pô tudu kel panuleru ki es ta ta fika ta fika ta fika omi di verdadi. Tudu kel panina ki sta na kadiera, kes nonsentóna ki sta dentu kau verdi, kes tola ki sta grosu sima ratxa di kadiera. Sô es obi kel funaná li, es fika omi. Es ta fika omi. Ô, kel li é bira trósa, mo sin. Fora!

Nun kabo verdiano nin do kabo verde es ta la so na el monte tagi nin do kabo verde ta fika ta faz so barul e kabo nhos obi kabo nhos obi ti un di ki non non ta fla mas nhos ta odja tagi satanaz di tagi ta da china kaso bode ta da so nos so si patrisu kaso bode china ki te loja ka tra kaso bode non Olísia ka tra ka so bode pa el so pa el yonba-i na rosta. Ka so bode tra so pa pesoba, so família. Pamodi ka tra Xina ka so bode? El ka tra. Xina ka ta móre, mosinhu. Xina ka ta móre, Xina ka ten funeral, Xina ka ten nada, Xina e e toma kónta di Funaná. Funaná más sábi própi. Mosinhu, Xina ratxa Funaná ki e e npila bai ra ka, e e manxa e nsai. Oxi, N ta sai, N ta toma dôs agu, N ta kume, N ta bebe, N ta pila Funaná di Xina. Ka oveja ten anu ti un ora i ka ta pegá pa da kobu.